Alo Khrih ah zumtu mithiang unau hawikom dawt vialte hna nan dam ṭha ti hna maw? Nan um nan ṭhutnak cio ah Pathian nih daihnak, lawmhnak le hnangamnak thluachuah in pe ko hna seh. Tutan zongah nih Pathian bia a tawi khawh chungin zoh ka duhmi cu harsatnak kan tonnak chungah hin Pathian nih a kan hnemhnak kong he pehtlai in Baibal cacang cangkhat te zoh le thazaang pek ṭhi thazaang la ti dingin kaan sawm hna. Kuat hnihnak kawr in a ngan pakhat relnak pathum in pali zawn te kha ka rak rel lai. Kuat hnihnak kawr in a ngan pakhat relnak pathum in pali zawn te kha ka rak rel lai. Kan Bawipa Jesuh Khrih i a Pa le Pathian, zaangfahnak Pa le hnemhnak vialte Pathian cu thangṭhat si ko seh. Pathian nih a kan hnemh bantukin harsatnak chungin a ummi hna kha kan hnemh khawh ve nakhnga harsatnak kan tonmi vialte chung khan amah nih a kan hnemh tiah Baibal ah kan hmuh. Pathian hi kan harsatnak chungin a kan hnemtu Pa lawng si loin zaangfahnak Pa le tiah a ti. Hnemhnak vialte i Pathian cu thangṭhat si ko seh tiah a ti. Ika in hnemh hi a rak biapi taktakmi thil a si. Ngakchia pakhat te kha a nu nih a dawt tukmi ngakchia pa pakhat a um. Lente ai celh i a nu nih a zoh lio ah lente ai celh i lente ai celhnak ah cu a nu nih a rak dawt tukmi ngakchia pa pakhatte cu a tlu sual i ai khawng. A nu nih a va tlik hnawh i ai khawng ai khawnnak a hma cu a zoh i cuticun ngakchia thinlung ah cun a hma ai khawnmi cu a fak tuk ko natein a nu nih a rak tlik hnawh a rak zohkhenh a rak hnemhnak thawngin ai khawnning le a fahning tlukin a fa a theih lonak a ruang cu a nu nih a rak hnemh i a rak tliknawi a hma a tlukpawt piak ruangah a si. Cu ve bantukin kannih zumtumi Khrihfami vialte zong nih harnak kan tong i cu harnak kan ton tikah cun a kan hnemtu cu kan Pathian Pathian a si. Hnemhnak, harnak kan tonnak vialte chungin harnak na tonnak hi ai lo lai lo. Ngaihchiatnak, sunghzatlaknak maw phun dangdang na taksa lei maw na thinlung lei ngaihchiatnak le harnak na tonmi ahhin Pathian nih hnem aan duh i Pathian nih hrim an duh peng ti i kuat hnihnak Korinth a ngan pakhatnak relnak pathum pali in kan cawn khawhmi a si. Kan hmuh rihmi cu cu Pathian nih kan harsatnak chungin a kan hnemhnak a ruang cu harsatnak a tong Dingmi a tongmi minung hna hnemtu ding caah Pathian nih harsatnak na tonnak chungin an hnem ti Baibal nih a kan cawnpiakmi a si. Meikang a fak taktakmi a si. Zeitluk in dah a fak meikang hi a fak kan ti si ahcun mei nih a rak kangh balmi nak minung nih an thiang i cucu minung nih mei in an tisa maw meithi ten a peh sual tikah an tisa vun mei nih a kangh tikah mei kangh a tong balmi nih zeitluk in dah a fa ti kha an thei an theih i meikangh in zeitluk in dah a fah ti kha a tong balmi nih cun an theih. Cu ve bantukin Pathian nih hin kannih harsatnak a tongmi hna zumtu min a kan hnemhnak cu cu harsatnak a tong harsatnak chung i a ummi hna kha kan hnemh khawhnak ding caah hin a kan hnek i tiah a ti. Kan pawng kan kam ah hin harsatnak a tongmi minung unau nu le pa mu hawi le kom maw tampi na ngei lai. Lungrawhnak a tongmi ngeichiatnak a tongmi a pum ah zawtfahnak a ton ruangah hnem a haumi minung tampi na ngei lai. Na hnu hlei ah harsatnak na rak ton lioah khan Pathian nih aan hnemh i na pawngkam harsatnak a tongmi hna, minung zawtfahnak a tongmi hna minung na hmuh tikah hin hnemh hi maw rak philh sual lai ci. Na hnemhnak hi Pathian bia in rak hnem law cuticun zumtu mi nih hin pakhat nih hin harsatnak a ton tikah hin Harsatnak a tongmi nih hin a tong lomi nih hin rak hnemh ding hi Baibal nih a kan cawnpiak. Pathian nih kan harsatnak le a kan hnemhnak a ruang cu harsatnak chungin a um vemi hna hnemh ding caah hin a kan hnemh tiah Baibal nih a kan cawnpiak. Cun ka uar tukmi cu harsatnak kan tonmi vialte chung khan tiah a kan ti. Harsatnak kan tonmi chung vialte khan amah nih a kan nem a ti a sunglawi taktak. Pathian nih hin aa, Pathian nih na tonmi harsatnak kha a zoh i a ni cu hnemh tlak a si lo tiah zei tik hmanh ah an kaltak lo. Baibal nih a kan cawnpiakmi cu Pathian nih harsatnak kan tonmi vialte a ti vialte a dihlak. Pathian nih hin zumtu mi hna harsatnak kan tonnak anih cu bawmh dingah ai tlak ko anih cu harsatnak a tonmi cu a din te si ka bawm lai lo tiah kan tonmi harsatnak hmang in bawmh ai tlak lo hnem ai tlak lo tiah Pathian in a tah lo harsatnak a tongmi paoh paoh hi harsatnak kan tonmi vialte chungah hin Pathian nih a kan hem tiah a ti. Nang zong harsatnak a tongmi minung na pawngkam na hmuh a si ahcun a hlan na tonmi harsatnak kha Pathian nih an rak hnemhpiak bantukin Pathian nih an rak hnemhpiakmi thlarau le thinlung zawnruahnak in na pawng na kam i harsatnak a tong vemi hi Na si khawh chung hnemh le thazaang pek hi rak zuam ve ti Bible nih a kan cawnpiakmi a si. Nang tah na pawngkam i a ummi minung hna nih harsatnak an ton dingah hin hnemh ding le bawmh dingah hin saduhthahnak na ngei maw? Minung tampi ka hmu pal i minung hi kan zia ai khat cio lo i a cheu cu a zia ṭhami an um bantukin a cheu cu kan zia a chia. Cucu kan pawngkam i caan tampi cu minung i a tlingmi kan si lo. Caan tampi cu kan pawngkam nih harsatnak kan hawile te nih harsatnak an ton tikah hin kanmah minung nih kanmah kan si khawh tawk tein kan hnemh khawh dingmi aa thiamnak kan ngei ko nain Minung nih kan hmurka, kan thiamnak kha kan duh i harsatnak a tongmi kan u le kan nau, kan nu le kan pa, kan hawikom dawt hna hi kan rak hnem tawn lo. Cucu a rak parh taktakmi a si. Kan pawngkam ah harsatnak a tongmi minung kan hmu a si ahcun kan si khawh chung kan si khawh tawk te i rak hnem ding i Bible nih kan cawnpiak Harsatnak kan pum ah harsatnak kan ton ruangah kan pum ah zawtfahnak kan ton ruangah cu kan zawtfahnak cu damter luah sizung doctor sinah kan kal. Chove bantukin na harsatnak le Na buaibainak le na tonmi lungrawhnak, zawtnak, fahnak na tonmi thil vialte kha zoh law check law Pathian caah a hal tuk timi bia hi rak ngei hlah. Na tonmi thil harsatnak chungin Pathian nih hin lunglawmhnak ah an thlenpiak khawh ti zumh awk a rak tlak taktakmi a si. Cucaah tlang kom ka duhmi cu kannih cu vawlei ah hin Pathian nih hin vawlei ah nung ding ah hin Pathian nih harsatnak pong lo dingin tiah a kan kammi pakhat taktak hmanh a um lo. Sihmanhsehlaw Pathian nih bia a kan kamhmi cu harsatnak kan ton lio le harsatnak kan in lio le ṭahnak kan in lio Pathian nih kan nemh hna lai tiah a kan timi ti hi Pathian nih bia a kan kamhmi a si. Harsatnak na ton lio caan ah hin Pathian an kaltak lo i an hnemh i na pawng tiah na harsatnak cu lakpiak i na khin zanter a duh i amah sunparnak ding caah Pathian nih hman an duh ti hi Baibal kuat hnihnak Korin a ngan pakhat relnak pathum pali in kan zoh khawhmi Pathian hi kan hnemtu a kan Pathian i Pathian in harsatnak kan tonmi vialte chungin a kan hnemhnak kong he pehtlai in a tawite Pathian bia nan sinah chim ka duhmi si. Pathian bia kan chim kan phuanmi cu kan biakmi a nungmi kan Pathian tu nih sunparnak le thluachuahnak kan pekpiak ko seh. Amen. Lunglawmhnak tampi ka ngei.